eyi guys eyi namuntlha ma swi vona smile a swi humi swona ha chava ku ku mi ku tiva hi tshame na ti game va ri ti game a ha ha nge swi koti no swi vula hi xichangani handle ka ku dya nkarhi namuntlha na vayeni la vo jima se ha mi ta twa hi vona ku va hi khomele yini ne handle ka ku dya nkarhi mpfhukeni mpfhukeni ni ta kombela mi tlakusa nyana voice kambe n'wina ma.
mina hi mina John Baloi Nkateko okay John Baloi Nkateko okay Mister Mister Baloyi ya ni ta tsakela ku mi vitana ngopfu Mister Baloyi loko ni languta hi ya mo ni ku twenty twenty ne a mi nga ze mi va na tinyama mara loko ni mi languta sweswiwa hi twenty twenty i twenty twenty five sweswi. ya twenty twenty twenty five se mina tinyama nyana mi nga yi xerhela nyana ku ku endleke yini ku va ni fike lahawani i timhaka to pfuxa ntsena a ku ri timhaka to pfuxa no tirhisa supplement
okay okay okay heyi ni hlamulekile mara a ni hlamulekanga swona ya so okay okay mo ni hi mo hi yi endla so question leyiwani i ncini xilo lexi xi nga endla ku ri. mi ze mi ti byela ku hi ma gym ku gym i ku navela ni lo vuya ni navela ni swi navele na ha ri ntsongo nyana vo ma twenty fifteen a ku ri na va hisa van'wana va phusha kwalaya kaya se loko na ha ri ntsongo na hamba ni endla swa leswiya swo ti tlakula tlakula mara va hisa lava va ni ta sweswo va ni hleka va ku ha wena nge gym wena ni va bye ku a ni ta gym loko no kula. mm.
or oh, lero n'wi hametisa ku navela loko aka n'wina
so okay hi wihi ntshikelelo lowu mi nga wu kuma loko mi ri karhi mi gym eh, ntshikelelo lowu nga kuma i ku vanhu vo tala loko va ku vona khe gym va ndla hi sweswo va ku tikisela va ku um swo gym a swi pfuni nchumu um i jimela yini swo fana swo fana na sweleswiya ma twisisa mm. va ku ndla ku i chuha ka career leyi we yi lavaka ma twisisa.

Okay okay i ncini lexi xi nga mu tsakisa hi Schwarzenegger? Schwarzenegger ku ri munhu loyi a nga kulela ka background ya difficult kahle kahle hi ku ya hi nawu i munhu loyi a nga phusha ku ri a ku ri vanhu lavo va huma Australia va va ya tshama America ku fana na loko munhu a huma Zimbabwe a ta la South Africa a ta a ta tirha tirha se munhu loyi a ya ku tirheni like. a ku a vona ta ku America i ndhawu leyi ku nga na mali ku yi career leyi a yi endlaku ku yi nga pfuxeka laha tikweni leriya laha a humaka ka rona yi nge pfuxeki ma twisisa okay okay okay what about ro va ri ro Ron Coleman Ron Coleman i munhu loyi a ku ri black America ku ri. makulelo ma yena i munhu loyi a nga kula kahle yena a nga hluphekangi papa yena a ku ri phorisa mhana yena a ku ri munhu wo gym-a a nga hluphekangi yena a ku ri vanhu vo i rhandza ku gym-a hi ku mhana yena a ku ri munhu wo gym-a ma ni twisisa
a lady ra yena a ku ri a ku ri munhu wo gym so i ncini lexi xi nga mi hlohlotela ku mi ze mi tikuma ku mi lava ku fana na va hi sala vo va va yi va ri two. va hi sala va ku ri ku va ni navela ku fana na vona i timhaka to va ndle ku ni va na ku navela lokukulu ngopfu hi ku i vanhu lavo a vo lo beburiwa na swona vo lo swi navela na vo va tlhela va fika va swi endla ku fana na hambileswi ni swi navelaka ku fana na vo leswi va nga swi ndlisa xiswona ma ni twisisa so ku na leswa ledyiya va nge i roll call man ne . ni twe va ku ti tshoveke milenge
rhambu leri va nge i back bone ya or lava van'wani va nge spinal cord spinal cord ku na spinal cord ku na back bone swa hambana swilo leswi okay okay so a mi chuhi n'wina loko mi ri ku tlakuleleni ku na n'wina mi ngo tshuka mi ku photo! A a ni chuhi swo fana na leswiya a ni swi langutela and then no pfa ni swi hleketa a ni swi hleketi ku swi nga endleka
lero u ngo mi tivi ku yini ta ntshembi ne eya ni nga hlaya tani hi ku swilo leswiwani a swi pfa ni swi gejageja ku swa so na so hi ku ya hi malembe ya mina ku ri loko ni kha ni fikisa malembe ya so ni fanele ni va ni kha ni phusha swa so loko ni fikisa malembe ya so ni fanele ni va ni kha ni phusha swa so okay okay. question ya mina hi leyiwa mi nga va hlohlotela yini vanhu vo fana na vo mina va nga ma vona nchumu le tshinge mi kuma ku ni lava ku jima mi nga hlohlotela yini ku ni hatla ni miri wa mina wu tlakuka fast ku hlohlotela i timhaka to ni ku byela ta ku i fane i hambi ti ta phusha ku ri landzelela swilo leswi mi ni ku byelaka swona hikuva na mina ni landzele swilo leswi ni nga byeriwa hi vanhu ku endlisa ku yini ni endlisa ku yini. hi ndlela yaleyo okay i fanekele i folowa ti-rules ya ne so okay ke hi yini difference ya ku jima hi hi mavhilwa na ku jima hi cement difference liya i ku mavhilwa a ma na weyiti cement i xilo lexi nga na weyiti ku fana na tinsimbhi leti ti nga ta straight equipment ta straight leti nga ta ku i ti-equipment ta ti-professional. or lero mavhilwa a mi ma hlayi kahle kahle e mavhilwa a ni ma hlaya mina na ma tirhisi khale nyana se ni dlina ku ma tirhisa so hi ku ya hi n'wina mi nga tlakula mavhilwa mangani kahle kahle e mavhilwa lama a ni ma tlakula ni nga vuya ni tshika hi wona a ni tlakula mavhilwa ma eighteen
mangani eighteen eighteen wa mavhilwa ha .

eeh wo attract-a a nga na mahanyelo se okay ke mi nga va byela yini vanhu lava jimaku mavhilwa kahlekahle kumbe lava va va nga va lava va nga ha ku teni then va fika va hleketelela mhaka yo jima hi mavhilwa. Mavhilwa a ni ta ku voho hi ku navela ka vona va nga gym hi wona mara hi ku ya hi mina leswi ni nga ta va byela swona a ku na ku i nga tala ku fana na mina loko i kha i tirhisa mavhilwa mehe ku sungula laha ni nga tala kona a ni tirhisa cement se a ni tirhisa cement ntsena.
Okay okay okay Mister Baloyi Mister Baloyi ni lava mi ni byela la ni lava mi ni byela masungulelo ya n'wina like mi ni hlamusela xitori xa n'wina loko ma ha ku.

ta mina a ni ri munhu wo ni tshame na va ntanga muyisa loyi a va nge ntanga a ni tshama tshama ngopfu na yena i munhu loyi a nga ni phusha nyana a ku jima nyana hi mavhilo or ma lama hi ma vulaka ku a na ha ma tirhisi se ni dlina ni kuma na buti yin'wana ya kwala kaya buti i munhu wo huma joni ni veke ni fika ni tshama na yona siku rin'wana yi kuma ni ku buti ni kombela u ta hamba ni phusha na n'we ni veke ni ku no a ku na problem mara wa phusha na. ni yi fike ni yi tongela ni ku hayi a ni phuxi no la ku ta sungula ni n'wi phuntisa hi ndlela yin'we ku a ni la ta n'wi komba ta ku me na matimba i veke ni se hamba ku hayi hambi ta everyday hi ta hi ta phuxa ni phuxa ni phuxa ni phuxa ni phuxa ku dlina laha ni fika ku a ni byela ta ku mavhilwa ma tingirivani na mina a na ha ma lavi ngopfu ni la ku phuxa hi cement.
Oh, okay, okay, okay, okay. So kusuka kwalano mi ve mi yi fambisa ku yini journey ya n'wina ya ku jima kahle kahle hawu a ni mi twisisi ku mi vula njhani okay a ni ngo mi ve mi mi sungula ku jima na vona like mi ve mi phusisa ku yini na vona ku na leswiya swo loko i phushana munhu a swi vona ku e we nga ri phusha ngopfu. a ku pfalela ma swi twisisa leswi se ka ku mi ta n'wina mi ta mi vambe vest mi kha mi ku mi ya ku jimeni ivi va fika va ku a namuntlha a ku jimiwa so a mi tshama mi hlangana swo kholeriwa hi sayiti ro jima kahle kahle swi ni endleke rini like ni ta munhu se loyi a ni byela ku e mina namuntlha a ni na power ni ku i mani a nga na power ku na mina a ni va na power no ta ringeta a ku a mina mintlha ni nge koti ku phusha ende tinsimbhi swin'wana swo i nge phusha i ri wexe . ku ku phuxuriwa xa e swi tika ngopfu kahlekahle a swi hambana ni ku leswaku i fana na ku i ku ni nga hanya vutomi lebyiwani ni ri hava n'wansati ma ni twisisa
eya ka tika ku tika ngopfu hi wexe eya or lero na n'we kahlekahle ku va mi kha mi tikuma mi jima mi ri one a kaya a mi swi koti. E sweswiwani swi ringetile nyana hi ku ku na mhisi ya n'wana ni phusha na yena u ye a famba ni le ku zamazameni nyana oho o ka a nga ri kona ende n'wina se kahle kahle swo mi boha e se swi ni boha hi ku loko no yima a ku na lexi nga ta famba swa endleka ni tshwa i veke ni vanhu va ka se va sungula ku ni ndlela madzolonga va ku e hi swi vonile hina ku mhisi yaloye ku ta tshwa chavisa ngopfu wena swo fana na sweleswiya lero ka swilo hinkwaswo swilo hinkwaswo swilo hinkwaswo. mi chava ku tshwa n'wina. Eya sweswo na swi chava mara ko va ku swilo leswiya swi nga endleka hi ku ya hi nkarhi wihi na wihi mara money time ku swi nga endlekela. Or lero mi ti nyiketele rini ka ka ka tinsimbhi kahle kahle? Ni ti nyiketele rini ku ri swilo swo swo tala ngopfu lexi nga na nkarhi ngopfu na xona i tinsimbhi eku jima. ntsena. Lero na vanhwanyana mi na nkarhi wa vona kahle kahle? Eya ni na nkarhi wa vona mara van'wani va ni teka ingaku ku na tona nyana loko munhu loyiwani tichomi ta hina va n'wi byela leswaku munhu yaloye a nga na ku rhandza ku jima ni ku eku jima wa ni rhandza ku kona hi mhaka ya ku relationship ya gym na mina hi yi kume yi kha yi yi continue-wa ende a yi nge he yimisi wena. Okay ni lava ku mi vutisa swin'wana hi about vavasati ne. Sweswi wa n'wina mi dye mako a va mi teli vavasati na cause loko ni languta xifuva xa n'wina ne i xikulu ende hina van'wanyani va hi xinghela va ku i na xifuva xa tuva hi nge tlele henhla ka xifuva xa tuva so ku hava vavasati lava mi landzelelaku na
van'wani va kona ku va ku. van'wani ku va ku mina a ni munhu loyi van'wani va tingana ku ni na munhu vavasati va tingana ku ni na munhu van'wani va ta va fika va byela chomi ta vona ku he zalo munhu luya e wa n'wi vona u ta ku njhani na loko ni ni humini hala timolweni hala u ta kuma ta ku like loko ni va ni foriwile kwalaya theleni u kuma va kha va khwetana vona munhu luya vona munhu luya i kahle wa tiva . swo swo fana na swo leswi why nga ri mi vona loko mi kha mi ku vona munhu luya vona munhu luya ma ma smile a mayelana njhani ni nga ri swi mi khoma kahle eya swi ni khoma kahle swona hi ku ku va ku va va ri ku naveleni ka munhu wa so i twa munhu a dlina a boxa rito a ku e mina na n'wi lava nuna wa so u kuma ku va kala ende a va hembi mpela va kala. or lero n'we mi nga tiya kahle kahle mi mi vatsongo than you know ku nga tiyanga. Misava hinkwayo ni nga ta hlaya ku ku nga ku ri na ninety nine percent ya vanhu lavo ka va nga jimi ku ri na one percent ya vanhu lava jimaka misava hinkwayo. Okay ke hi ku ya hi n'wina after loko se mi ta mi sungula ku jimajima ni . mi twisisa yini like hi kwihi ku hambana ka rihanyo ra munhu loyi a nga jimeki na munhu loyi a jimaku ni nga swi hlaya hi ku munhu loyi a nga jimeku minkama yin'wani i nga kuma i khoma hi vuvabyi lebyi fanaku na vo ma chukele hi ku va ka swakudya leswi i swi dyaku i ve ke ni u kuma ta ku hina hi jimaku a byi hi khomi vuvabyi lebyiya na ku hambi nhwanyana va ku wa vabya ngati ya mina yi tshama yi ri powerful hi ku yi tshama yi kha yi. yi yi yi hisa kahle kahle oho lero n'we mi mi mi mi papalateka ngopfu ka swilo swo fana na mavabyivabyi swo fana swa mavabyivabyi mpfhuka mi sungula ku jima mi ze mi nga vabyi
a ndzi tshama ni vabya lero hambi ku ri vo flu a swi a swi mi tshuneleli a va flu ni nga hlaya ku ni na ni na malembe nyana mo hlayanyana ni kha ni nga se khoma hi flu or ku khohlola. swa hlamarisa nyana loko ni swi vula mara loko u ma hi ku swi langutisa kahleni a ni tshama ni ku munhu a mi twa mi ku va ri manimani wa vabya or ni vabya ni ya jika ya tliliniki a ni yena munhu wo fana na loyi Ntshuxi a ni lava ku dlayiwa se ni twe mi vulavula ngopfu na hi mhaka ya vavasati laha xikarhi so . and come on decided to the gym okay and twa mi katsakatsa ngopfu mhaka vavasati so mi na yena eya ni na yena okay so wansati loyi a mi nga na yena like wa mi sapota ka career ya n'wina kumbexani mi munhu lowu mi ti nyiketela ngopfu ku gym. Munhu loyi ni nga na yena ni ta swi tiva ku i munhu loyi a nga na jealous ngopfu ka swilo leswi mina ni nga ku swi endleni
mi tsakisana ntiyiso hi ndlela yini hi ndlela liya yo i swi teka nyana ku swilo leswiwa i swo huhwa or like ko va xitlangwana nyana xo xa xinkarhani like loko u n'wi byela u byela ku mhaka leyiwani yi ya kule ngopfu ende yi ta teka malembe if mina na wena hi ta va ha rhandzana ni ta swi vona mara a nga tshembi a ku a mina leswiwa a ni swi tshembi swo chanisa chanisa leswiwa.
or lero i Suzan than ngopfu a nga mu support kahle kahle ka mhaka leyiwani tatwa loko ni a hi ri ku chatasateni se ku fika nkarhi wo ma three gym vo ma three a ku e ni kha ni ku e mina ni fane ni ya gym a ku e swo boha swa kona e swo boha swo gym mi ta gina mi tshoveka ni ku a ku na problem munhu i wo tshoveka lero hambi o yini hambi o o ka a namuntlha a nga sweki and better mi tlela mi nga dyangi n'wina a mi koti ku ya mi ya gym. Eya ni nga swi kota sweswo hi mhaka ya ku vavasati like a va ni tikiseli loko swi fika ka timhaka to vulavula a ni mhani yena munhu lowo ni fika loko swi fika ka timhaka to vulavula loko n'wansati a ku e lexi nga ni lexi nga ni ene powerful ngopfu ku vulavula like ni talkative ka vona okay so a ma ku byeli
sweswo a ni nga hemba
a mi swi dlaya leswi mi nga sure hi swona. okay ma n'wi rhandza mara nsati wa n'wina na n'wi rhandza hi na loko yena a ni rhandza or loko loko a nga mi rhandzi mhani mi nga ta n'wi rhandza okay let's take someone o mi tekela yena mi nga ndla yini
loko munhu a ni tekela yena a na problem leyi ni nga na problem ya ya yena ni ngo n'wi vutisa ta ku . wena wa pfumela ku tekiwa na ni nge vuli ni ku mani mani i wrong loyi a nga wrong lowa mina why a pfumela ku tekiwa ma ni twisisa leyi a nga wrong or lero n'wa mi yimi hayi leswa a ni swi endli nakan'we ende loko va langutile van'wani va ni chava vavasati va ku munhu loyi a ku ri na loko se ni fika ka timhaka to vulavula u ta n'wi vona se a hansi kahle kahle.

Mara ku na leswiya swo loko se i jima ni twa vanhu va ku tala ne va ku timansele ta delerisa yini yini so n'wina a mi hundza le ka xiteji lexiya xo mi delela kumbexana no hundza sweswi mi ku heyi pfuxek veka xi xexo hansi swo fana na sweswiya ma twisisa so a mi tshama mi mi delela. xiteji lexi a ni ze ku hundza ka xona hi ku vo tala vanhu lava a va vulavula swo fana na swa a ni tala ku va juma ende loko ni va juma a ni nga va lwisi a ni va hleka a ni va a ni va hleka ni nga se ni hlamula nchumu swa yena leswi a swi a nga swi vula ho lero why like loko byi vulavula swin'wanyana n'wina mi nga swi tlhokovetseli hi ndlela liya a mo swi teka as a joke mi kuma ku i serious a ni hlamuli swilo hinkwaswo.
ya nṋe okay mufuka musi u nga u tshi mama hone dzi nyimbo dzi nga
ni nga ku ni nga na lo ti nyimpi timbirhi a impela ha mpfhukani se na na na pfumela wa pfumela na wena.

mi nga ku yini hi varhangeri va hina like mi nga tsaka loko vo vo hi ndlela yini kahle kahle especially n'wina vo gym ni nga tsaka loko vo hi tisela ti Olympic leta ta le Polokwane ku na ti Olympic leti joyinaka vanhu vo ringana mina mara no ka ni nga se swi tiva ku ta ku like munhu i joyina loko swi endlise ku yini. mara ni swi twini mhisi ya n'wina a kha a ni hlamusela ku na ti-olympic to gym-a hambi munhu a nga gym like i body ya yena wa ya la ya nghena ka olympic liya i veke ni fika i kombisa kombisa ti muscle ta wena hi ndlela leyi
leswiya swo eku e ta nyana xitayele ku . Okay okay na na na swi vona leswiya oh se mi lava mfumo wa wa wa wa hina wu hi ndlela wu mi ndlela swona laha kusuhani eya wu nga ndlela swona mara na loko u kuma ta ku wu nga tsandzeka mina hi mina swilo leswiya swi nge ni tsandza ku va ni swi endla hi nexe okay okay se ni byeleni laha ma swi navelaka va bounce eya sweswo ni le endleleni ya swona or mi le endleleni ya swona mi tsakisini ka ku va bouncer. ka ku va hi bonsara ni tsakise ku like swi nga endla ku ni va munhu loyi a nga duma ngopfu ku kwalaho la fana ni ku ni la ku joyina va yisa van'wani va le Giyani va te loko no ndla swa so na so ni nga va bonsara ende swa ndleka vanhu va le holofani loko va ni vona ti-resort tin'wani va hlamala va ku endla wa loyi a hi ri na yena ni ku mina wa loyi. swa endleka mi kuma se a ma ha ni tivi kahle okay na swi twisisa ku ri kahle kahle n'wina mi lava ku tisa point liya yo ni nga swi vurisa ku yini xi lexi vanhu a va nga ri sure hi xona ku munhu a nga humelela hi xoho mi lava ku va komba ku mi nga swi kota ku humelela hikwalaho ko gym ni nga humelela hikwalaho ko gym hi ku ku na ti leswa swo va ku na ku ti-international bouncer i ma bouncer lama mo ma suka la South Africa ma ma rindza kwini kwini vo America so tindlela tindhawu to fana na ta ta matiko ya le handle
okay so ni lava ku mi mi ni byela lahawani ku na ku na ti-movie movie nyana tin'wani ni ti vonaku ya ka. ya hi munhu ku timovha letiyani ti vona vonaka mi kuma ku munhu before a jima van'wani va tlhava tinayiti ma ku kumuka so hi hi swihi switandzhaku swo biha hikuva munhu a kha a tlhava tinayiti. Eya ku na tilayiti tinayiti letiwani ti va timbirhi ku na nayiti leyi va nge i Syndrom Syndrom nayiti liyani ni ngo ka ni nga vuli ku ta ku yi tlhaviwa mani mara va kona vanhu lava yi tlhavaku mi kuma ku ta ku munhu a khome.

nkarhi wihi na wihi loko munhu o vaviseka xilondza xa kona swa endla xi nga holi or xi xi pfula nyama yikulu ngopfu mara ku xilondza xitsongo se liya ya ya steroid i nayiti leyi nga ta ku affect-a ka mahawu or ka mbilu ku i pfa i va na ku hefemula hi ndlela yin'wani i pfa i talela. n'hweti leyi or lero yo andzisa yo number yi ni hlwela ku hola kahle kahle than ku va ni kha ni hefemula ku vava so ku ve kha ni jima na ku ve kha ni dzaha fole na ku ve ni kha ni nwa byalwa swi tikisela kwihi ku ve kha ni jima i kha i nwa byalwa i kha i dzaha na fole mina ingaku. a ni dzahi a ni n'wi and i khale ni kha ni nga swi endli sweswo loko i ri munhu wo gym-a i kha i dzaha fole i va na problem ya mahawu ende mahawu ma fambisana ngo na chest ku ri loko i gym-a i nga twi na ku i helele hi moya se loko i ri munhu wa nwa byalwa byalwa a byi twanani ngo na munhu wo gym-a hi ku munhu wo gym-a ngati ya yena yi tshama yi kha yi hisa ende byalwa i alcohol ku ri yi fika na yona yi hisa ngo ngati ku ri i nga fiki i dakiwa hi one court. leswi ndzi nga badabadaba nyana swa or u daka u tlele
or lero a wu hlweli ku dawa kahle kahle loko u ri munhu wo gym hayi tanihi that's why ni twa van'wanyana va vulavula hi mhaka yo loko ri hisa i dakwa ngopfu loko ku titimela swa tika ku munhu a dakwa. so okay lawa kusuhani lawa a hi vuli vanhu va le handle and stuff kwalaho South Africa hi wihi munhu loyi a nga ti ya a mi tsakisaka
munhu loyi a nga tiya a ni tsakisaka laha South Africa i Mhisa n'wana va nge i five percent wa le Giyani. hi yena a ni tsakisaka ngopfu ku ri Mhisa luya i ze ku ni hlevela nyana switori swin'wana swo jimajima like i munhu loyi a nga ni byela ta ku loko wo endla swa so na so swilo swa wena swi nga famba i nga swi kota ku va bonsala
lero ledyiwa five cents dya kona dyi i tibawunsara i tibawunsara dyikulu nyana i dyikulu tibawunsara ledyiwani and i munhu loyi ni navelaka ngopfu ku fana na yena.
Me se ni swi vonile mhaka ku ze Scorn yi yi nga ha swi twisisi swo jima ni I feel like mi va nyika nkarhi wutsongo nkarhi wo tala wu le ka jime ngopfu coz ni twa nga ri ya mi tiva swo hlaya hlaya nyana hi jima. Eya a hi leswi a va nga swi hlaya ku ni va nyika nkarhi wutsongo mara vona na vona a va swi koti ku ta nyika munhu nkarhi hi ku. ni nga swi kota ku ta ku ni ku na mitlhatlhanani va nga ha tiva ku mina ni busy and a ni na swi na swi respect leswi va nge va busy hi swona mara vona leswi mina ni nga busy hi swona swo fana na gym a va swi respect and ku hava la swi respect-aka
okay okay ni tshame ni hanya na okay ku na damani un'wana a tshama a tshama na damani lowa a ku. i ti papalata ngopfu ka timhaka ta masangu ni so a ku i ti papalatisa mhaka yo loko i va busy hi swona wa tshwa se ni kombela ku mi ni tlhevela ku i ntiyiso kumbe a hi ntiyiso na e leswa i ntiyiso loko munhu a ri weak ko va ku mi kuma ta ku maphushelo ma yena a ma fani na leswi a endlisaku hi swo leswiya swa vavasati ku na ku munhu a ri weak hi vu yena me ni ta swi hlaya ku a va ni tikiseli nchumu. oh lero va nga ta lava mi lavaka va nga ta lava vanhu lava va nga ni tikiseli hi nchumu
ya ne Thuli a wu na question kwalano se ni hleketa nga ri ya ku pfaleni ya hava ne okay mi vona i nga ri ni se yini lexi mi tsakelaka ku byela vanhu a ni voni se nchumu lexi ni tsakelaka ku byela vanhu.

i a ri i muyimbeleri i muyimbeleri la a baku international rumba se a ku ri munhu loyi ni n'wi ni n'wi rhandzaka ngopfu ka tinghoma ta mina i munhu loyi a baku international rumba i huma Congo
se na n'wi ma ri tsakela vito leriya na ri tsakela. Vaal ipupa ya na loko ni heta data ni ta ni tsalela ro ka WhatsApp ni nga ka ni nga tsandzeka ku ri tsala fal okay munhu loyi a tsakelaka ku la ta gym-a na n'wina i mi kombisa ku yini munhu la tsakelaka ku ta gym-a na mina i ku i vutisa vanhu ku mi ni kumeka kwini na ku kuma tinambara ta mina ntsena na ku hi jimela kwini okay okay Facebook mi tsale kwini ni tsale ku young lion ipupa. Okay tinambara ta WhatsApp kumbe a mi ti tivi nhlokomhaka na ti tiva okay zero eight two six hundred one one zero zero ya mi nga ti engetela nakambe zero eight two six hundred one one zero zero okay okay okay na hambi va ku va lava ku vutisiwa hi swa hi swa swa Jamming ntsena ni mi nga va gangisi va na munhu inkomu.